Meĩtaga nyũmba ya mũũmbi na nĩo Agĩkũyũ. Agĩkũyũ makoragwo mwena wa Central Kenya kana mwena wa gatagatĩ wa Kenya mena ũingĩ wa andũ a mirioni kenda kũringana na 2014 Census. Maragia Kĩbantu ta mother tongue. Meĩtaga Agĩkũyũ ũguo nĩ kuuga ciana cia Mũgĩkũyũ kana ciana cia Mũkũyũ ũguo nĩ kuuga Mũgĩkũrĩũyũ. aciari ao nĩ gĩkũyũ na mũmbi. Rũgano rugaga atĩ, Ngai atwarire gĩkũyũ kĩrĩma-inĩ kĩa Mount Kenya, na nĩkĩo kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga, akĩmuonia mũgũnda wothe ũrĩa wathiũrũrũkĩire kĩrĩma kĩu gĩa Kĩrĩnyaga, na akĩmwĩra nĩ amũhe bũrũri ũcio wothe. Agĩcoka akĩmũhe mũtumia wetagwo mũmbi, na makĩgĩa airĩtu ikũmi. na nĩyo kenda mũihũru. Mathire magĩikara mũkũrũinĩ wa Nyagathanga, mũhĩrĩga wa Agĩkũyũ wĩtanĩtio na airĩtu acio ikũmi kana acio kenda mũihũru na mabangĩtwo kũringana na ũrĩa maciarirwo na nĩo Anjirũ, Anjikũ, Ambũi, Angarĩ, Airimũ, Acera, Angũi, Angeshi, A mbura kana a kĩũrũ, Aica Kamũyũ. Agĩkũyũ makoragwo magayanĩtio na mĩhĩrĩga ĩyo kenda, no othe nĩ a nyina ũmwe na ithe ũmwe. O mũhĩrĩga nĩ ũrĩ atongoria arĩa matongoragia, na nĩo athuri a itũũra, na nĩo elders kana ma headmen. Ahũri a biacara a ngombo nĩ mahĩtũkĩire mwena wa ithũĩro wa bũrũri wa Gĩkũyũ, na nĩ makuire amwe mahana ta ngombo, arĩa angĩ nĩ maninagwo hau hau marega gũthiĩ. No ũndũ ũcio wa ũkombo ndũtũire thĩinĩ wa bũrũri wa Ũgĩkũyũ. Mĩgũnda yao megwatagĩra na ũhoro wa gũcenjania indo ta mahiũ na indo ciao cia mĩgũnda. Kĩmũtũrĩre, Agĩkũyũ nĩ arĩmi na nĩo farmers na nĩ aciri na ihoto nĩo manjanji. Metĩkĩtie Ngai mwene hinya wothe ũrĩa mũmbi wa thĩ na igũrũ, mamwĩtaga mwathani kana mwene nyaga. Na magongona mothe marĩa marutagĩra mwene nyaga marutagĩra thĩinĩ wa mũgumo kana mũkũyũ-inĩ. Nao atumia mahũthagĩra mũtamaiyũ. Metĩkĩtie kĩndũ o gĩothe Ngai ombĩte kĩrĩ bata wakĩo. Aciari ao a mbere nĩ atĩe mũno nĩ tondũ nĩ metĩkĩtie atĩ nĩ makuhĩrĩirie Ngai mũno, magacokwo nĩ athuri a itũũra O na nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ metĩkĩtie, atĩ kũrĩ andũ angĩ nao moyaga muoyo waku kĩa hinya ta arogi, na metĩkĩtie kwĩgitĩra na indo ta gĩthitũ nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio. Metĩkĩtie Ngai nĩ arathimanaga na no akũherithie kũringana na mawĩko maku. Metĩkĩtie nĩ aceraga Onoka ahurũkaga Mount Kenya na Kirimambogo na okaga na ngwa na heni. Thĩinĩ wa Gĩkũyũ nĩ kũrĩ magetha na magetha maya makoragwo marĩ maita mana. Rĩa mbere nĩ mbura ya njahĩ ĩrĩa yuraga mweri wa gatatũ na wa mũgwanja. Ya kerĩ nĩ magetha ma njahĩ ĩrĩa yuraga mweri wa mũgwanja na wa ikũmi, hĩndĩ ĩyo nĩrĩo makoragwo makĩgetha. Mbura ya gatatũ na nĩyo mbura nini ĩtagwo mbura ya mwere, yuraga mweri wa ikũmi na Janũarĩ. Magetha ma mwere nĩ ihinda rĩa kũgetha na hĩndĩ ĩyo narĩo mbura nĩ yuraga ya kĩmera. Irua rĩa Mũgĩkũyũ rĩabangagwo kũringana na rika. Thutha wa mĩaka kenda, anake nĩ maruaga. No airĩtu maruaga o mwaka o mwaka. Tene ũgĩkũyũ wathanagwo na marika, na kwarĩ marika merĩ tu thĩiniĩ wa gĩkũyũ, nĩ kwarĩ na rika rĩa Mwangi na rika rĩa Maina, na rĩathanaga thutha wa mĩaka thirty five, mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano. Na rĩathanaga kũringana na ũrĩa gũtariĩ atĩ, angĩkorwo nĩ rika rĩa Maina rĩikarĩire gĩtĩ thaa ici, Rĩgwatha na mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano, no thutha wa mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano nĩ makagĩa na mbaara nĩgetha riika rĩa Mwangi rĩoye wĩyathi. No riika rĩa Mwangi rĩngĩahotirwo, riika rĩa Maina no rĩo rĩgũthiĩ na mbere na gwathana. No riika rĩa Mwangi rĩahotana rĩkoya wathani. Kwoguo marika thĩinĩ wa Gĩkũyũ no merĩ tu. Nyũmba ĩno meĩtanagia na nyina wao mũũmbi na me kĩo. Nĩ moĩ gwetha kana gũcaria indo ciao, ũguo nĩ kuuga nyũmba ya mũũmbi ndĩrĩ andũ igũta. Nyũmba ya mũũmbi nĩyo yumĩte njamba iria ciarũĩrĩire bũrũri witũ kana wĩyathi witũ. irĩ marĩtwa ta Dedan Kĩmathi, Jomo Kenyatta, Fred Kubai, Lũbia, Matiba na angĩ aingĩ. Makĩrũĩrĩra mwĩyathi mehĩtĩte atĩ thigira wao wĩ bũrũri wao, bũrũri wao wa iria na ũkĩ, bũrũri wao wĩ ng'ũndũ njega. Na marũĩire nginya magĩtahwo maĩ ciande nĩ ũndũ wa gũthithina. Ona angĩ... makĩninĩrwo kũu mbaara-inĩ. Maugaga Ngai wao nĩ ũmwe, na nĩwe mwene Kĩrĩnyaga, maugaga Kĩrĩnyaga nĩ ĩrĩ mwene, na nĩwe mwene Nyaga, ĩyo nĩyo nyũmba ya Mũũmbi.